Райгуырӕн бӕстӕ, райгуырӕн къуым. Ӕрмӕст дӕ ном зӕгъынӕй дӕр куыд барухс вӕййы зӕрдӕ, куыд сбуц вӕййы. Ӕмӕ дӕм куы фӕкӕсы, куы дӕ фӕуыны хурау ӕрттивгӕ, уӕд куыд басадзыс адӕймагыл базыртӕ. Фырцинӕй йӕ уӕларвмӕ стӕхынмӕ бирӕ нал фӕхъӕуы. Тыхмӕ ӕрбафты дывӕр тых. Ды нын дӕ царддӕттӕг, цардхӕссӕг, цардамонд. Дӕуӕй рахӕсса адӕймаг уарзт а дунемӕ. Ацы зӕрдӕбын ныхӕстӕй райдыдта йӕ чиныг Хуссар Ирыстоны рӕсугъддӕр кӕмттӕй иу Чеселтгомы тыххӕй Дзабиты Зарбег. Ком хӕссы фыццаг дзы чи рцард, уыцы ирон мыггаджы ном. Чилинейы архивтӕм гӕсгӕ уыдон уыдысты уӕлладжырӕй рацӕугӕ цъӕхилты байзӕддӕгтӕ чеселтӕ кӕнӕ чеселатӕ. Фӕлӕ абоны дугмӕ ма баззад ӕрмӕст сӕ кой. Мыггаг ам цӕргӕ ничиуал ӕрӕййӕфта йӕ фӕстаг цӕрджытӕй. Афтӕмӕй та ацы комы ирон адӕм тынг раджы кӕй ӕрцардысты, ууыл дзурӕг сты ам цы археологон ӕмӕ архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ ис, уыдон.
Ашы ран ис ӕхсӕз мӕсыгы. Мадзи мӕсыг уыди Бикойты мӕсыг, иннӕ Отайты мӕсыг, Косты Бегайы мӕсыг кӕм хӕссыди, сыппӕрӕм дӕр Косты мӕсыгуыри, фӕлӕ хуыдтой Сугъарты мӕсыг фыдыфыртӕй, Жабиты мӕсыг ӕмӕ Хутъиты мӕсыг. Фӕлӕ Хутъиты мӕсыгы нисарӕййӕфтой, ссӕзӕмазӕй сӕ куы асырдтой, уӕд мӕсыг лӕуд Ермовтӕм райхӕлдтой, адӕмаджы хӕдзӕрттӕ сарӕзтой. Ерын Хутъиты хъӕу чи у? Хутъиты хъӕу. Хауысраны Ппаты фыдтӕ Чилӕхсатӕ чи рашыди Цӕгат Ирыстоны Уӕлазӕр комӕй, уый ам иу чселлагон ма уыди,

Лӕгӕн ингӕн къахтой, мӕн аминӕгӕл дисгӕтӕ, уӕд ин дӕр ингӕн лсӕнбӕлдыстӕ мӕ кӕсунсмӕ мӕнӕ силгоймаг бады, афтӕмӕй ныгӕд. Йӕ зыккутӕ дӕр мӕлхуркы сӕмбӕлдӕуӕг ӕркъӕрцътӕмӕ ӕнагъзӕлдысты. Ерын фӕндыдимӕ сӕмӕ йӕ скъахтӕккой, сорӕстӕккой археологон къӕхтӕ, фӕлӕ йӕ ничи рхъуыды кодта. Фӕстӕмӕ тъусал дӕр разынд, йӕ ус ноджы сырд, Сӕрд. Ма уыдис иронау ӕххорынч зазбӕласӕй. Мӕ зазбӕлас зӕххыбын не мбилы, не мбиоры сагӕлты ис. Мӕ таудон дӕр разындысты. Дуар, дур джы уыди кувӕндоны, кувдур, стыр дур. Мӕ хуыдтой ӕмӕ гӕсгӕ дуры зор. Фӕлӕ уый сырон уӕлмӕрдмӕ нӕдӕр куындыхтӕ хастой самардурдӕм, нӕдӕр уал ӕббикойтӕ хастой, нӕдӕр кутойтӕ хостой. Ӕримисон кӕне, хам ма рази кӕддӕр сӕрджытӕ уыдис, ма сӕ нӕ зыдтой, ничи сӕ зыдта. Нӕуӕгӕй сирсыди уыдоны размӕ дӕр. Ахӕмтӕ джуди фыдаг фыд бирӕ.
Чеселтгомы ӕрдз у тынг рӕсугъд. Йӕ алы къуылдымӕн, алы айнӕгӕн ӕмӕ комӕн ис йӕхи рӕсугъддзинад. Йӕ диссаджы цӕгатфӕтӕнтӕ, йӕ хуссарварс тъӕпӕнтӕ, йӕ тар хъӕдтӕ ӕмӕ сойджын сӕрвӕттӕ ӕлвасынц сӕхимӕ лӕджы зӕрдӕ. Ныккӕнӕн дӕр нӕй ам алыхуызон хосгӕнӕн кӕрдӕджытӕн. Иу иннӕйы фӕстӕ нын сӕ ӕвдыста бӕстӕзонӕг этнограф Дзабиты Зарбег, дзырдта, цы стыр ӕххуыс дӕттынц уыдон алы низты ныхмӕ, уый тыххӕй. Зарбег хорз хъуыды кӕны, Чеселтгомы ацы зайӕгойтӕй адӕм куыд пайда кодтой, уый. Бӕргӕ, абон дӕр ма ахӕм хосгӕнджытӕ куы уаид, уӕд уыд ӕппӕт ӕмбисонды ӕвдадзы хостӕ, афтӕ дзӕгъӕлы нӕ лӕууиккой. Уымӕй уӕлдай чеселтгом тынг хъӕздыг у суӕрттӕй. Ис дзы цӕхджын, сондон ӕмӕ ӕфсӕйнаджы дӕттӕ. Иуныхасӕй, бӕркадджын, хъӕздыг ӕмӕ рӕсугъд у Чеселтком. Тынг бирӕ дзурӕн уыдаид йӕ историйы тыххӕй дӕр, фӕлӕ, хъыгагӕн, нӕ цыбыр балцы рӕстӕг махӕн нӕ къухы нӕ бафтыд ӕрзилын ӕнӕхъӕн комыл, кӕддӕр дзы уыдис иуӕндӕс хъӕуы. Фӕлӕ махӕн бантыст ссӕуын йӕ тӕккӕ бӕрзонддӕр хъӕутӕй иу, Сыгъд хъуыддӕгтӕм. Уый у Къӕбысты мыггаджы цӕрӕнбынат. Хъӕу ис тынг бӕрзонд ран, раст цӕргӕсты тӕхӕнты. Йӕ алфӕмблай зынынц ӕрмӕст арвы ӕгӕрон цъӕх ӕмӕ фӕлмӕй ӕмбӕрзт хӕхты цъуппытӕ. Хъӕуы баййӕфтам сӕ цӕхӕрадоны архайгӕ Къӕбысты Василий куыстуарзон бинонты. Арв у цӕхты хъӕу.

Жоп радтой.
Рагон ирон ӕгъдӕуттӕ, ирон лӕджы удыхъӕды бирӕ хорз миниуджытӕ, ирон фарн ӕмӕ ӕфсарм, намыс ӕмӕ лӕгдзинад хуыздӕр хъахъхъӕд кӕм цыдысты, уыцы хъӕутӕй иу уыдис Сыхты хъӕу дӕр. Кусӕг адӕм уыдысты йӕ цӕрджытӕ, Хъӕубӕстӕ адджынӕй цардысты, кӕрӕдзийы ӕнцой лӕууыдысты. Се хсӕн уыдис фӕтк ӕмӕ ӕгъдау. Ирон адӕм баййӕфтой бирӕ зындзинӕдтӕ, фӕлӕ алцӕмӕн дӕр бафӕрӕзтой сӕ бӕрзонд ӕгъдау ӕмӕ хъӕбатырдзинады фӕрцы. Уыимӕ ирон адӕм кӕддӕриддӕр уыдысты къухӕй дӕсны, курдиатджын. Алы комы дӕр уыд ӕрмдӕснытӕ, хосгӕнджытӕ, куырдтӕ. Уыдис ахӕм куырдтӕ Ирыстоны, ӕмӕ-иу цы згъӕр хӕдон сарӕзтой, уый ӕрмӕст уыцы куырдӕн йӕхи арӕзт кардӕй, уӕлдай ӕндӕр кард нӕ карста. Куырдты арӕзтой сӕ хъӕубӕсты цӕрджытӕн алы хъӕугӕ дзаума. Махӕн нӕ балцы рӕстӕг бантыст бабӕрӕг кӕнын иу рагон куырдадз Тъонтобеты хъӕуы.

Фӕстӕмӕ ӕфсӕн у Бозро цъӕли, Сыджӕт цъӕли мӕй сӕ сӕрст.
Цыфӕнды зын уавӕрты дӕр уӕддӕр куыд арӕхстджын, куыд ӕрхъуыдыджын уыдысты ирон адӕм. Дурты сӕрыл цӕргӕйӕ дӕр куыд бӕрзонд ӕмӕ аив уыд сӕ культурӕ. Мӕсгуытӕ амад ӕмӕ хӕдзары дзаума, уӕлӕдарӕс ӕмӕ мигӕнӕнтӕ ӕппӕт дӕр ирон адӕм арӕзтой бӕстон ӕмӕ рӕсугъд. Уыимӕ фыдӕлты рагон зонындзинӕдтыл ӕнцой кӕнгӕйӕ. Бынтон диссаг та уыди сӕ бӕрзонд уды культурӕ, сӕ удварн. Дисы ӕфтау лӕджы, куыд фӕрнӕйдзаг ӕмӕ арф зоныджын уыдысты ирон адӕмӕн се гъдӕуттӕ ӕмӕ сӕ ӕхсӕнадон ахастдзинӕдтӕ. Алкӕмӕн дӕр уыд йӕхи бынат, йӕхи уаг, сылгоймагӕй, нӕлгоймагӕй, хистӕрӕй, кӕстӕрӕй. Ӕвадат хохаг царды кӕстӕрты ӕндонау ӕхсыстой буары хъӕдӕй фидар куыд уыдаиккой ныфсӕй домбай. Хуыздӕр чи арӕхстис, уымӕн адӕмы хсӕн арфӕ кодтой ӕмӕ йӕ кад рӕзыдис. Уымӕй уӕлдай ма кадджыныл нымад уыдис рӕсугъд кафӕг ӕмӕ курдиатджын зарӕггӕнӕг дӕр. Ирон хъӕубӕстӕй рагон цард чи риййӕфта, уый йын абон дӕр йӕ ӕмбисонды фарн йӕ зӕрдыл зынаргъ мысинагау дары. Кӕд адӕм мӕгуыр цард кодтой, уӕддӕр зивӕг нӕ зыдтой, кӕрӕдзи уарзтой, сӕ зӕрдӕ ради зарын ӕмӕ кафынмӕ. Зын куыстӕй никуы тарстысты, тарстысты ӕрмӕст худинаг ӕмӕ ӕгаддзинадӕй. Хуссар Ирыстоны алы комы дӕр нын дзырдтой, сӕ цард фыдӕлты рӕсугъд ӕгъдӕуттӕй куыд хорз фидыдта, ууыл. Кӕрӕдзи уӕрхъус лӕууыдысты. Хъӕздыг, мӕгуырджын нӕ уыд. Фылдӕр уыдысты ӕмхуызон цард. Ӕххуыс кодтой фӕкӕсинаг адӕм сӕн чи уыди. Сам цардис Дзаттиатӕ, Гаджитӕ, Абайтӕ, Уырдыгӕй рацу бахъатӕ, битартӕ, фӕлӕ уыцы мыггӕгтӕ, мӕ рӕстӕджы уыдон мӕ родмӕ чи царди, уыдон зноры баййӕфтон. Та иу дӕллаг сыба, иннӕ у астӕуккаг сыба, иннӕ та хуынди уӕллаг сыба. Фӕсномыгӕй ма хуыдтой хъугом дӕр. Ахуыдыстӕм ам дӕсмӕссӕдз хӕдзары, зӕдтӕ ӕмӕ нӕ хӕдзӕрттӕ хӕдзӕртты лӕвӕрд уыдысты. Мӕ иу хӕдзары иннӕмӕ уыди бахизӕн. Мӕ мах никуы уыдыстӕм, хъӕлӕба не хсӕн никуы уыди, сывӕллонӕй дӕр, ӕндӕрӕй дӕр, иууылдӕр цардыстӕм тынг адджын. Кӕрӕдзимӕ кӕд мӕгуырдӕр цардыстӕм, уӕддӕр адӕм уарзтой фылдӕр, рӕсугъддӕр, кӕрӕдзи аргъдӕр кодтой.
Хиртӕккӕ стӕм Къуыдаргомысӕй раджы. Ахӕм уыди ӕппӕты бӕрзонддӕр хъӕу Летыхъӕу. Летыхъӕу зӕрди ӕртӕ мыггагы: Таймӕзтӕ, Хъайсынтӕ, Макаротӕ. Мӕ ӕрвадӕлтӕ нӕ уыдысты, фӕлӕ сӕрдысты тынг адджыны. Мӕнӕ куыд дыууӕ фсымӕртӕ афтӕ адджыны, сӕрдысты сӕкӕрӕджы хсӕн чызг-куырд дӕр никуы рыссыди. Мӕ амондджын, мӕ дзӕбӕхӕй сӕрдысты Мӕнас комбастӕн йӕ сӕйраджы. Хӕс хӕдзармӕ фӕстӕ хатыдз рӕййӕфтой мӕ сӕрды Исак Таймӕзты. Мӕнӕ хажорӕн йӕ дӕр гъуди дууӕ массаж метрӕ, йӕ фӕтӕн то дыууодӕс метрӕ. Уи ёс хӕжартта Иристуне уж рӕстӕджы зынорозӕн уыдысты, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн хаол хӕзхӕзода тыхджын одамыдимӕ хаййос дуртӕмӕ хаййос хӕжартта сорыстой. Хойто хажор форсмӕ уыди стыр стыр бынот. Мӕ кӕс кӕсрон бӕрӕгбонты мӕ куывдты мӕ чындзӕхсӕвтӕ нӕхъӕн хъӕуы тымбыл сты. Мӕ ков уыдысты. Мӕнӕ ашы ашы дорх дорх дорх кайдур уыди хистӕртӕн бодӕнӕн. Мӕ иу мӕн ам то кӕстӕртӕ молодежь кафыдысты мӕ дзорыдысты бирӕ хӕттыты нӕхъӕн ӕхсӕвдӕр райсынмӕ. Мӕ кайдурӕ кайдурӕй ӕрысту ябен кӕсытӕ ахӕм дуртӕ джисмӕ сты ӕртӕ-сыппор фунт квадратный метртӕ.

Леты хъӕу ӕрбынат кодта стыр фӕзуаты, Къуыдаргомы тӕккӕ рӕбыны бӕрзонд хӕхты хъӕбысы. Абон ацы рагон ӕдзӕрӕг хъӕу у гом арвы бын цымыдисаг историон музей. Йӕ кӕддӕры цӕрджыты стыр дӕсниады ӕнусон цыртдзӕвӕн. Бирӕ ивгъуыд ӕнусты ӕгомыг ӕвдисӕн. Рӕстӕджы бӕлвырд фӕдтӕ бӕрӕг дарынц йе ппӕт бӕстыхӕйтты рагон къултыл, кӕддӕры фидар мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтыл. Леты фарсмӕ уӕлмӕрды та ис незамантӕй баззайгӕ бӕрзонд къӕйдуртӕй арызт цыртытӕ. Уыдон сты ӕмхуызон ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн ӕмдугон Цӕгат Ирыстоны Мамысонгомы хъӕутӕй иу Лисрийы цыртытимӕ. Бирӕ хъуыдытыл ӕфтауы ацы рӕсугъд, бӕркадджын, фыдӕлтӕй фӕдзӕхст фӕрнӕйдзаг ӕмӕ табуйаг зӕхх, Хуссар Ирыстоны стырдӕр кӕмттӕй иу, Къуыдаргом. Комӕн йӕ дӕргъ у дыууын аст километры, фӕлӕ ма дзы фӕрсырдӕм ацыд цалдӕр нарӕгдӕр комы.
Ӕнамис леты кум, гыццыл дӕлдӕр хъесилты кум, уымӕй дарддӕр косайват дыууӕдуноставы кум, урдыги дӕлдӕр морахы кум, тортӕ косайат зомтореты дынджы ӕппӕты стырдӕр кум. Уым Везури кум йӕхӕдӕг иу 100 километры бӕрц у. Мӕ уибӕрс кӕмттӕ, уибӕрс къуыдор кумы, уибӕрс ма алы кумы дӕр, алы кумы дӕр уыди хъӕуы та мӕ залы кумы дӕр

Мӕ херӕн рӕстӕджы вӕтчъагӕн иу-дыууӕ мины бӕрц ноли рӕстӕг куыд фӕззӕни, куыд фӕззӕниуфтӕ къуыдоргомы овартӕ уыдысты тынг зын овары. Мӕ сабыргай адӕм фӕлыгъдысты. Мӕ ноджы баззад иу-дыууӕ мин сӕрагӕй. Мӕхи сӕдӕй ӕй домӕг стӕм, кӕд Ирыстонӕн иукуымдӕр ныуозӕн нӕй, мӕ Модисолымӕ бынӕттон цӕрджытӕй уылымӕ сын сӕ уавӕртӕм ӕркӕсын хъӕмӕ, цӕмӕй сӕ сорт, сӕ уавӕртӕ гыццыл фӕхуыздӕр уой. Советский рӕстӕджы сӕм сорстой дыууӕ колхозы. Маджы хорзӕй куыстой амондджынӕй. Мӕрс сӕм нартхор нӕ зоди, картоф тыдтой, хъӕбӕрхор сӕм зоди. Мӕ сӕрдысты фос тынг бирӕ дардтой, цагъта фыстам мӕ къуымфос. Мӕ сӕрдысты тынг зӕвӕх.

дзаджджын цӕхтытӕ бацахстой ӕмӕ мӕй дыууӕ хатты дыууӕуӕрдон, ӕртӕуӕрдон нӕ мыдимӕдзы дыууӕ алхатт дӕр уыди цӕттӕ ӕмӕ-иу дыууӕуӕрдоны байдзаг кодтой мӕй дыууӕ хатты ӕмӕ-иу сӕ аластой районмӕ, Цхинвалмӕ ӕмӕ-иу сӕ уым радтой. Байдзаг-иу сӕ кодтой цӕхтӕй, царвӕй, Царм, къуымбил ма афтӕмӕй сӕ хӕс фыстой паддзахададмӕ.
Мин фарасtsӕдӕ дыууын ӕхсӕзӕм азы Хуссар Ирыстоны сфыстмӕ гӕсгӕ уыд фондзсӕдӕ фӕндзай аст хъӕуы. Советон рӕстӕджы дзы цардис сӕдӕ мин адӕймаджы, ныртӕккӕ та ма баззад фӕндзай ӕртӕ мины. Сӕ фылдӕр цӕрынц сӕйраг сахар Чъребайы. Адӕм бӕргӕ ӕрцӕриккой фӕстӕмӕ ацы бӕркадджын хурӕй ӕфсӕст зӕххытыл. Уавӕртӕ сын хуыздӕр куы уаид ӕмӕ сын куы фаг кӕнид куыст, уӕд. Хуссар Ирыстон у хъӕууон хӕдзарады бӕстӕ. Кӕддӕр дзы уыдис ӕвдай фондз колхозы. Дардтой бирӕ фос, ӕмбырд кодтой халсарты ӕмӕ дыргъты хъӕздыг тыллӕг. Ныр та, Хуссар Ирыстоны рагон фӕрнӕйдзаг зӕххыл цӕугӕйӕ, йӕ амӕй-ай рӕсугъддӕр кӕмттыл зилгӕйӕ, мах уыдтам, цас ӕдзӕрӕг хъӕууӕттӕ сыхгӕдта хъӕд, цас ис абон афтид хӕдзӕрттӕ рох конатӕ цӕргӕ хъӕуты. Уыдтам, пыхсы бын чи фӕци, ахӕм кӕддӕры бӕркадджын хуымтӕ ӕма уӕлхох быдырты ӕнӕкарст уыгӕрдӕнтӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ ацы зӕхх иу ӕртӕ хатты кӕцыдӕр заманты сафти. Фӕлӕ та-иу ардӕм ногӕй ӕрбацыдысты ног фӕлтӕртӕ, ӕмӕ та-иу дзы царды цалх ногӕй ӕрзылди. Ӕппӕты ахсджиагдӕр ӕмӕ диссагдӕр та у уый, ӕмӕ кӕддӕриддӕр Рагзамантӕ фӕстӕмӕ Хуссар Ирыстоны табуйаг зӕххыл кӕй цардысты ирон адӕм ӕмӕ сӕ фыдӕлтӕ Скифтӕ, сӕрмӕттӕ, алантӕ. Уымӕн ӕмӕ уыдон хъуамӕ хъахъхъӕдтаиккой ацы зӕххы фарн фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Уыдон хъуамӕ кодтаиккой кад сыгъдӕг дзуӕрттӕн. ӕмӕ ӕрмӕст афтӕмӕй уыд гӕнӕн ӕрцӕрын ам ӕндӕр адӕмыхӕттытӕн. Ӕрмӕст ирӕттимӕ иумӕ цардысты чъребайы дӕр гуырдзы, соми, хурысы мӕ дзуттӕгтӕ. Ӕнӕ ирон лӕгӕй та ацы фӕрнӕйдзаг зӕхх никуы баззад йӕ цард-цӕрӕнбонты. Ӕмӕ ӕрмӕст афтӕ хъуамӕ уа йӕ фидӕны дӕр.